Ana tilini ögrenmek, er qırımtatar içün büyük ve mesüliyetli vazifedir. Talebelerniñ sevgisini qazanıp, olarnıñ diqqatını öz fenine celp etmek ise, meraqlı ders berüvniñ neticesidir. Aynı bu maqsat peşinde Qırım Federal Universitetiniñ qırımtatar tilşınaslıq kafedrasınıñ üyken ocası Edibe Mecitova yüre. Edibe oca biñ doquz yüz seksen üç, biñ doquz yüz seksen sekiz seneleri Nizamiy adına Taşkent pedagogik institutınıñ qırımtatar ve rus tilleri filologiya bölüginde oqudı. Qırımtatar tili ve edebiyatı boyunca mütefassıs oldı. Biñ doquz yüz doqsan üç senesi professor Ayder Memetovnıñ rehberliginde Qırımtatar tilindeki çöl şivesiniñ hususiyetleri mevzusında Namzetlik işini qorçaladı. Şu vaqıttan berli Qırım federal universitetinde oca vazifesinde çalışa. Edibe Medjitova yigirmi üç yıl devamında ders bermekte. Oca er daim çeşit türlü til, tarih ve medeniyet boyunca ötkerilgen türkiy ve halqara simpoziumlar, ilmiy-ameliy konferentsiyalarda iştirak eterek öz bilgilerini arttıra ve derslerinde şu yañı usullarnı qullana. Şunıñ içün Edibe hanımnıñ dersleri er vaqıt meraqlı ve yüksek seviyede olıp keçe. Aqşam şerifleriñiz hayırlı olsun, ürmetli vetandaşlar! Efirde Milliy qayğılar programması. Ve bizim bugünki musafirimiz Qırım federal universitetiniñ Tavriya akademiyasınıñ Qırımtatar ve şarq filologiyası fakultetiniñ qırımtatar filologiyası kafedrasınıñ üyken ocası Edibe oca Medjitovadır. Edibe oca, studiyamızğa hoş keldiñiz. Sağ oluñız, Alla razı olsun. Edibe oca, siziñ oğraşqan işiñiz tilde eñ müim bir, men bellesem, qısımdır, bu, şiveşınaslıq. Bu aqta siz çoq şeyler aytmağa, aytıp olursız, men bellesem, çünki çoq yıldan berli, Şiveşınaslıqnen oğraşasız. Epimiz bilemiz ki, edebiy tilimiz, er bir tilniñ edebiy şekli, bu şivelerdir. Şivege esaslana, şiveler arqalı bu til bayiy ya da zenginleşe. Eger edebiy tilimizde bir şeyler olmasa, biz eñ evelâ ne yapamız? Şivege muracaat etemiz, şive leksikasını ya da şive şekillerini qullanıp başlaymız. Mına bu, Şivelerimiz, edebiy tilimizniñ esası. Bizim Til ve imlâ konferentsiyası olıp keçkende men daima bu şeyni aytam, em de aytacam ileri de. Anda qabul etilgen qararlardan biri, eger bizim tilimizde nasıldır bir söz olmasa, onı qaydan almaq kerek edi? Tamam şivelerden almaq kerek edi. Mına, misal olaraq, bugün de bugün bizim tilimizde teplıy degen söz yoq. Amma bilgenimiz kibi Şimal şivesinde acayip degen söz, cıllı degen söz bar. Men bilesem, mına bu sözni bizler edebiy tilge kirsetmek içün çalışmaq kerekmiz, doğrumı? Belkim de men başqa bir sözlerni qayda etmegendirim. Doğrudan-doğru bu söz edebiy tilimizni bay etecek bir sözdür. Tek bu söz degil. Biñlerce böyle sözlerni almaq mümkün. Şivelerden. Eñ evelâ, şivelerge muracaat etemiz, andan qıdırıp tapmağa tırışamız. Eger olmasa, o zaman soñ, türkler kibi yapmaymız, yañı sözler tüşünip çıqarmaymız, yañı şekiller, tam, yalğamalar, şeylerni tüşünip çıqarmaymız. Banyo, pardon, kibi şeyler iç olmamaq kerek, doğrumı? Banyonı, men banyonı. Çöl şivesinde bayna degen söz bar. Bayna başqa, banyo başqa, edibi oca. Banyo, e. Doğrudan doğru qaytısı fransuz tilinden alınğan, alman tilinden alınğan, fransuz şekline oşay. Ne de olsa, eñ evelâ şiveler. Lâkin yaqın künlerde demin birdane güzel bir talebem ayta, bazı bir qırımtatarları şikâyet eteler, tercimanlar tercime etkende, Çeolşevesinde, yani qıpçaq leksikasını çoqça qullanmağa tırışalar dep, emiş bizim tilimizni qıpçaqlaştıralar. E, öyle şey asıl olmamaq kerek, mümkün degil öyle şey. Bizim tilimizniñ asılı bu qıpçaq, esası asılı bu qıpçaq tillerdir. Bir qısmı bu oğuz qabile tilleri. Lâkin eger Klassifikatsiyağa baqsaq, qırımtatar tili, edebiy qırımtatar tili, bu, qıpçaq tilleriniñ gruppasına kirgen bir tildir. Şunıñ içün, kene de er episi qırımtatarlarğa, arqadaşlarğa muracaat etem, böyle şey olmamaq kerek, aytmañız, bu söz qıpçaq sözü ya da çöl şivesinden alınğan söz, bu, başqa bir şiveden alınğan söz. Çileden kırdımı? Qullanıla bersin. Tilimiz yaşasın! Doğru, çünki olar episi bizim tilimizniñ ayrı bir hususiyetlerini aks ettirgen sözlerdir, doğrumı? Em de bu ceetten ilmiy işlernen oğraşalarmı, yoqmı talebeler? Birinci kursta olar episi til boyunca kurs işleri yazalar. Bu, bu birinci kurstaki kurs iş, referat sıfatında, tarzında yazılacaq bir şey, bir qaç saifeli, yirmi saifeli bir şey. Lâkin olar şiveşınaslıq boyunca yazmağa tırışalar, em isteler. Bıltır tap doquz adam edi. Maşallah! Soñ ekinci kurs olarda edebiyat boyunca kurs işleri keçirile, üçünci kursta qaytıp keleler, bazıları, episi degil. Balalarnıñ özleriniñ özüne köre meraqları bar. Olarnı episini şiveşınaslıq boyunca yazdırmağa ne aqqıñ bar, ne olarnıñ... İmkân da yoq. İmkân da yoq. Qırımtatar tiliniñ ve asıl başqa tillerniñ saaları çoq, fenleri çoq. Şunıñ içün er kes isteklerine köre, merağına köre olar seçip alalar. Lâkin er yılı dört, beş, kimerde yedi adam bile üçünci kurstan qaytıp keleler. Bu yıl men pek memnunım, vıpusknoy iş olaraq eki talebe özü istegine köre eki iş seçip aldılar. Şive şınaslıq boyunca. Şive şınaslığımızğa büyük bir isse olacaq. Çünki bu olarnıñ, nasıl aytayım, vıpısknoy degen işleri, mezunlarnıñ ihtisas işleri degeni, bu endi ayrı bir basamaqtır. Bu kurs işi degil, referat degil, buña em ciddice yanaşmaq kerek. Öz şivesinde laqırdı eteler ve bu materiallarnı toplaylar, klassifikatsiyalap yapalar, soñ ögreneler, terence ögreneler. Özlerine de yahşı. Çünki tilin saqlap qalalar, bizge de yahşı, bizge de bir talay material qoşula. Qoşula, amma men bellesem, olar bu malümatnı kitaplardan alalar ya da şahsen bitaylarnen körüşeler? Nasıl tarzda olıp keçe? Şahsen bitaylarnen ya evlerinde laf etken, bilmeyim, anası, babası, bitaları, qartbabaları bar, olardan toplaylar. Sağ olğan bitaylardan, Saqlanıp qalğan sözlerni alıp ta, men belesem, mına bu kurs işleri olsun, mezun iş, mezunlarnıñ işleri olsun, olarnı mıtlaqa anda saqlap qalmaq kerektir. Yavaş-yavaş bizler luğat meselesine keldik. Eger bizler şive aqqında aytacaq olsaq, mına, misal, siz derste em şimal şivesini ögretesiz, em cenüp şivesini ögretesiz, doğrumı? Amma men bilesem, siziñ özüñizin merağıñız, em de ilmiy işleriñiz şimal şivesine yollanılğandır. Bu, kel kelelim, elektron luğat degen nesnege kelip çıqtıñız. Bu elektron luğatnıñ qıyın tarafları ya da qolay tarafları, asılında qaydan fikir peyda oldı? Nege esaslanıp onı mündericesini toldurasız ve ilâhre. Elektron luğatnıñ yapılması, meydanğa, dünyağa ketirilmesi bu işte menim ğayem degil, menim ideyam degil. Bu bizim ocamız Limar Sergeyevna Seleandeli tilni mına bu elektron programmağa kirsetmek ve böyle etip saqlap qalmaq. O böyle mına şu luğatlardan farq ete. Bu luğatnı toqtamayıp toldurmaq mümkün. Yap-yañı şekiller şu elektron formağa da qalıpqa onı kirsetmek mümkün. Bu şeynen ayrı adam, moskvalı bir alim çalışa, Rustem Gibadulin, sağ olsun. Biz başladıq Şimal şivesinden. Nasıl etip kirsetile bu sözler? Biz alamız şimal şivesinde yazğan, icat etken eñ belli yazıcılarımıznı. Mına bu tercime tarafı degende, misal olaraq, Radlovnıñ luğatını alsaq, e? Asılında büyük luğatçılar daima öyle yapa ediler, ala ediler bir kontekst, sözniñ manasını añlamaq içün, doğrumı? Sizde, men bellesem, siz de bu yolnen ketedirsiz. Tamam, şu şey bar. Biz şimdi eñ qadimiy şekillerni ögrenemiz. Mına, masal parçaları bar, şiirler, şiirler, eftsaneler bar. Tamam, o kirsetken edi dörtlüklerni, türkülerni. Belki sizge de bu yolnen ketmek kerek, çünki o. Olar epsi bir anda olacaq. Epsi bir olacaq. Misal olaraq bir söz alasıñ, bu sözniñ bütün qullanılğan şekilleri, kontekstleri, epsi eserlerden çıqa, öylemi? E, mına böyle etip, mına bu çıqarılacaq. Maşallah, bu pek büyük, alicenap, faydalı bir iştir. Ebet, baş etip olsaq. Bilmeyim, bitirip olsaq, pek büyük ve pek güzel bir şey olacaq. Qararnen ne zaman bitirmege isteysiz? Böyle bir planlarıñız barmı? Bu şey grant sıñırlarında yapıla. Bir yıl bu grant bite, on altı senesi grant bite. Men bilmeyim, eger imkân olsa, devam ettirmege. On yedi seneniñ başında endi bir şey olacaqmı talebelerniñ qolunda? Mana, eger on altıda bitse. Elektron şekilde çıqmaq kerek. Çıqmaq borclu. Eger çıqsa elektron şekilde. Eger çıqsa, demek olar bu şeynen qullanmaq. Serbest, serbest qullanıp olacaqlar. Bu pek, bek aru, men bellesem. Bek aru. Bu pek güzel. İş qolay ketsin. Alla qolay ketirsin. Sağ olunız. Bu luğatnıñ soñuna çıqmağa Alla Taalâ sizge qısmet etsin. Çünki bu kerçekten de faydalı, güzel, böyle bir bizim halqımızğa kerek olğan şey. Mına bu tercimanlıq özü-özünden qaydan kelip çıqtı ya da istegiñiz bu? Men bellesem, qıyın bir iştir tercimanlıq. Qolay degil. Tercime etmesi qolay degil. Bazıları belli, men eki tilni güzel bilem, demek, qolay, qolay. Mına misal olaraq bizim talebeler. Rusçadan qırımtatarcağa tercime eteler, qırımtatarcadan rusçağa. Rusçağa tercime eteler. Neçündir mına özüñiz kördiñiz, olimpiadada. Olar rusçağa tercime etkende zayıf olarnıñ tercimesi, doğrumı? Neçündir böyle bir şey çıqtı, e. Ya da rus tilinden qırımtatar tiline tercime etkende, aksine pek güzel, bu neniñ köstergiçidir? Balalarnıñ zeyninde, añında bizim qırımtatar tilimiz bar. Bilmeyim, mına böyle canlı sürette qullanıp olamasalar bile, yañılsalar bile, yazma tilleri pek güzel. Men, men begendim doğrusı anlatqanda, em de pek memnün olıp qaldım mına bu qırım tatar, qırım tatar tercimelerini oquğanda. Pek güzel aslında, men bilmeyim, nasıl bir kognitiv protsessler keçe olarnıñ aqıllarında, e, onı Alla bile. Belki olar qırımtatarlar olıp doğğanları içün. Qırımda Sen bilesen tamam mına bu sebepten, doğrumı? Çünki ana sütünen olar tamam ana tilini siñdireler özlerine, öylemi? Genetika degen şey episi bir bar o. DNK degen şey, DNKdan qaçıp olamazsıñ sen. Doğru. Kene bilmeyim qaydan, qaydan kele de mına çıqa mına böyle etip açıq aydın çıqa, çıqa böyle şeyler. Qırımtatar tiline tercime etip olğanları da pek büyük bir şeydir, doğrumı? Amma siziñ tercimeñizge qaytqanda mında ebette em rus tilini, Acayip bilmek kerek em qırımtatar tilini. Çünki eger bu eki tilni siz bilmeseñiz, o zaman tercime etip olur ediñizmi, İdibi oca? Tercimalardan talap etilgen eñ birinci şey, bu em original tilni pek yahşı bilmek. Men bilmeyim, v soverşenstve deyler, kimse v soverşenstve bilmey şimdi bu tillerni. Onu kimse bilmey. Yo, belkim puşkinler bilgendir onu. Puşkinler bilgen. Puşkinler, Tolstoylar, bizim Eşref Şemizadeler. Şamil Alâdinler, Yusuf Bolaklar, doğrumı? Amma bizler bugün ebet azıçıq artta qalamız olarğa baqqanda. Demek, eki tilni, original tilni ve sen şu original tekstni tercime etecek tilni pek yahşı bilmek kereksiñ, duymaq kereksiñ eñ evelâ bu eki tilni de. Ne içün? Eñ büyük tercimeniñ, tercimannıñ eñ büyük hatası bu kalkalar. Kalkalar. Kim yerde özüñ tercime etken tekstiñe baqasıñ, mına bu yerde kalka, bu yerde. Mına bu kalka olmasın dep ne yapmaq kerek? Özüñ tiliñde tüşünmek kereksiñ. Belki mına bir kere tercime etken soñ kene de yañıdan közden keçirmek kerektir. Yañıdan em bir kere degil. Eñ birinci tercime yapqanlarımızda, siz bilesiz, Güzel, özüñiz, Ediye oca, Onar kere tercime, a, mına bu tercime teşkerlgeniyede, közden keçirlgeniyede, e, em de sabırıñ olmaq kerek. Oturıp, sabır etip, vaqtıñ acımayıp sarf etmek kereksiñ mına. Muqaytlıqnen er bir sözge ayrıca diqqat ayırıp, doğrumı? Er bir sözge, er bir cümlege, er bir ibarege. Kene yahşı, eki-üç yıl endi balalarımızda universitetimizde, e, Tercimanlıq işleriniñ esasları degen devalerimiz, spets kurslarımız peyda oldı. Bir parça olsa da, bir semestr devamında olsa da balalarnı ögretme çaresi bar, imkâniyeti bar. Begenelermi bu fenni? Begeneler, tercime etme. Lâkin bazıları, Uf, uf, qıyın ola, añlamayım, e, tercime etip olamayım, dep, tekstler pek o qadar qıyın degil. Kel kelelim, mektepniñ dersliklerine de tercime etmege qısmet oldı. Mına, siz, şahsen siz, angi derslikni tercime ettiñiz ve nasıl qıyınlıqlarğa rast keldiñiz? Maña qısmet etti coğrafiya feninden dersliklerni tercime etmege. Em bir qaç evel, bir qaç yıl evelsi, bilmeyim, aytayımı, yoqmı, ukrain tilinden hali tercime etken edim men. Bir yıl rus tilinden tercime ettik geografiya ya da coğrafiya feninden derslikni. Bir taraftan pek kerek böyle derslikler. Balalarımızğa çeşit türlü qırımtatar tilinde olğan derslikler kerek. Ekinci taraftan terminologiya o qadar çoq ki, o qadar qıyın ki, men bilmeyim. Men özüme böyle bir maqsat qoydım, ocalarğa, eñ evelâ ocalarğa añlayışlı olsun bu kitap. Doğru. Soñ ocalar. Tüfeñni alıp barğan ocalarğa. Ebet. Soñ oca añlasa özü, o soñ balalarğa añlatıp olar qırımtatarca. Bilmeyim, şimdi aytırlar, umumiy. Qoyun, sözleri añlayışlı degil. Sözleri añlayışlı degil. Ya da tersine, rus tilinden, rus tili vastasınen kirsetilgen sözler çoq dep. Mesela, truboprovod sözüni. Öyle de qaldırdım. Bilmeyim, ne derler, nasıl, nasıl etip mına keçecek bu kitap. Şunday, özüm de daa körgenim yoq. Talebeler, e, ra, olar memnun olurlar, doğrumı, Edibe oca? Terminologiyası çoq. Oña tecribe kerek, qana baqayıq. O, şimdi neşir etilsin, Alla qısmet etse, mekteplerge barsın. Siziñ özüñiziñ öyle bir istegiñiz barmı, yoqmı mektepke barıp soramağa? Talebelerge qolaymı ya da qıyınmı, mına bu ceetten? Talebeler sabiler, olar aytmazlar, bek mutanırlar, begim bir şey. Lâkin ocalar, ocalar, men bellesem, doğrudan-doğru aytırlar, közüme baqıp, seniñ kitabıñ böyle, bu kitap böyle, bu kitap böyle dep. Episi birov kerek. Bu kerek. Hepsi bir kerek. Kelecek, ebet, kelecekte hepsi, mına bu, bütün bu şeylerni közde tutıp, soñ, eger kene de tercime etmek qısmet olsa, endi hepsi közde tutula. Bu derslikler angi mekteplerde qullanılacaq? Milliy mekteplerde, doğrumı? Maña köre, milliy de, milliy mekteplerde qullanılacaq derslikler. Mında milliy mektep talebeleri, olar, ebette, başqa talebelerge baqqanda, tilni ziyadece bileler. Şu sebepten olar bütünley bütün fenlerni ana tilinde keçmege kerekler. Amma men bellesem, olarğa mında azıcıq da olsa qıyın olacaq. Birinci yılları qıyın olur. Soñ bu ocağa da bağlı. Pek çoq şey ocağa bağlı. Ocağa bağlı. Ocanıñ özüniñ bilgileri olmaq kerek. Coğrafiya olsun, biologiya olsun, himiya. Nasıl fen olsa olsun. Nasıl fen olsa olsun. Özü de sevmek kerek. Nayan bir oca aytqan edi, bir kimseniñ yerine kirgen talebeler dersten soñ sağ oluñız degenler. Başqa ocağa sağ ol demeyip dep oña. Er bir talebe olmasın, bir eki talebe dersten soñ kelip ocağa sağ oluñız dese, demek bu yahşı oca. Ocanıñ işine müsbet qıymet kesiu, doğrumı? Er bir oca. Öz işini, fenlerini, ballarını sevmek kerek. O vaqıt işi de yürüşir. Birinci yerde ne oturmalı? Bala, ballarğa sevgi ya da fenge sevgi? Balanı sevmek kerek başta. Başta bir mektep ocası balanı sevmek kerek. Em tek sevgide iş degil, ürmet etmek kerek olarnı. Olar da insan. Eñ evelâ bu küçücük balada insannı körmek kerek. Özüniñ büyük bir alemi bar. İçki dünyası bar, onı da ürmet etmek kerek. Bizler tırışmaq kerekmiz, balaçıqlar sevip ögrensin dep. Mına bu ceetten men özceme böyle dep saya edim, belki de bizler tilni azıçıq sadeleştirsek, o zaman olarğa qolayca olacaq. Bilmeyim, ta Üsein Şamil Tohtarğazınıñ zamanları kele aqılıma. Aqılıñızdan tap, o zamanları mına bu bizim tilimiz adiy halqqa añlaşılmağan edi. Onı talebelerge añlatmaq içün mına kene de neler yapmaq kerek? Aslında bizim tilimiz qıyın degil. Eger Üsein Şamil Tohtar Ğaziniñ tiline barsaq, o vaqıt kerçekten de til pek qıyın edi. Men endi ondan evelki olğan edebiy tilni almayım, saray tili degen tilge, tilni, onı asıl bir kimse añlamay edi. Ya Aşıq Umerniñ, misal olaraq, Ya da Aşıq Umerniñ, e, fars sözü, arap sözü, fars sözü, arap sözü, soñunda edi, ya da idi, ya da imiş. Ya da edi, ya da edi. E, böyle, böyle tilni, ebet, kimse añlamaz. Bizim tilimiz, men sade dep aytmayım. Lâkin bizim tilimizni qolay-qolay añlamaq mümkün. Bu tilde laf etmek mümkün, em de kerek. Er taraflama çalışmaq kerekmiz bu bu şeyde, bu işte. Ne yapmalı? Mına talebe tırt demeye bilmey ana tilinde. Nenen oğraşmaq kerek o? Başqa bir Oquğan şeyniñ farqına barayım dep, er tañrınıñ künü ne yapmaq kerek? Men bellesem, er kün yarım saife, bir saife qırımtatar tilinde yazılğan metinni oqumaq kerek, öylem? Oqumaq da bu çalışmaqtır. Bar edi bizde öyle bir-eki talebeler, olar laf etip olamay ediler, añlasa bile. Men ayta edim, yırlañız, yırlañız. Qırımtatar türkülerini yırlañız. Bar edi bizde öyle bir talebe, aqılıñızda? Bar edi. Yırlay edi. Bar edi. Bütün yataqhanen ayaqqa köterip. Maşallah. O qadarlıq degil. Başqalarğa. O qadar ete edi. Er kesni yırlata edi. Men bellesem, mına bu şeyden başlamaq kerek. Şimdi siz özüñiz aytasız, gadjetler, devayslar, şeyler tolı, internet bar. İnternette yırlardan ğayrı, Men bellesem, masa, qırımtatar tilinde oqulğan masallar bar, şiirler bar. Doğru. Tilni, tilni da inkişaf ettirecek eñ. Eşitip, eşitip. Eşitip, inkişaf ettirecek şey bu şiir. Bizge ne, ne içün ögrete ediler bu şiirni? Men bellesem, acayip bir yollar, bizim balaçıqlarımızğa aqıllarını toplap, ana tilin, tillerini ögrenmeleri içün. Eger ana-baba öz vaqtında, mına bu vaqıtnı keçirgen olsalar, Balada bu şey, bilgi ya da ana tilinde laf etmek degen qabiliyet olmasa, ne içün olmasa, çünki evelden, balalıqtan ögrenmegen olsa bala bu şeyni, demek, i zaytsı možno kurit nauçit, e, bilesiz. No dla çego? Şunıñ içün, e. Şunıñ içün tek öz üstüñde çalışmaq kereksiñ. Sağ olun. çalışmaq kerek. Sağ olun, Edibe oca, çoq faydalı tevsiyeler bergeniñiz içün. Peki, belki bir qaç avuz laf bizim teleseyircilerimizge de aytırsız, mına bu ceetten? Mına içimde er vaqıt mına bu istek bar. Er, qırımtatarları, Qırımda olmaq kerek, birlik olmaq kerekmiz. Er daima bir-birimizge qol tutmaq kerekmiz. Nu, qırımtatar tilinde laf etmek, laf etmemek degen şey asıl çette qalsın. Ana tilimizde laf etmek kerekmiz bir-birlerimiznen. Ve şu ceetten bizge yardım etecek şey, bu Millet telekanalımız. Millet telekanalımıza baqıñız, çünki mında bizim tilimiz. Daima bizim tilimiz yanğıra, em de men, men bellesem, tilimiz doğru, bu telekanalda til doğru, ögrenilecek şeyler bar, şunıñ içün baqıñız, ögreniñiz. Ey, sağ oluñ, İdibe oca, aytqan sözleriñiz içün çoq sağ oluñız, pek doğru ayttıñız, birlik olmaq kerekmiz, bu eñ evelâ, Alla Taalâ çeksin bizim qaydlerimizni, amin, ya Rabbim! Sayğılı teleseyirciler, programmamız soñuna yetti. Kene de hatırlatmaq ister edim, bugünki bizim musafirimiz tilimizni qayğırğan Edibe oca Medjitova edi. Efirde körüşkenimiz qadar sağlıqnen qalıñız!